KFC dirhtu Colonel Harlan Sanders tuan betawi amasa bi ka ka channel ah rak lengmi nan di lak chunga lomnak tampi ka ngei i ka channel subscribe atu ri lomi ni atang le subscribe le bell te kha nan rak mi pek mi nak lai i kan no du musana Kentucky Fried Chicken KFC a rak dirhtu Colonel Harlan Sanders hi kum thong khat zarih sawm kua khan Henryville, Indiana, USA ah a rak chuak. Kum ruk a si ah hringtu a pa nih a rak thihtak hna. A unau zohkhenh cu amah kut cungah aa hngat i cuticun rian a rak ṭuan. Tang sarih a rak cawn kum ah chungkhar ah harsatnak an rak ton ruangah sianginn kai cu a rak dinh tak i farm ah a phak banh tawk tete in a rak i hlawhfa lengmang tawn. Kum hleiruk a ti ah a kum kha a rak thlen nawn i US Army ralkap ah a rak lut. US ralkap lut ding ah hin kum hleiriat tlin a hau. A kum tlin hlan ah ralkap a rak tlak kha a hnu ah an hun theih tikah ralkap in an rak chuah. Kum hleisarih a si ah rian pali ah sungh zatlaknak a rak tong. Kum hleiriat in kum kul le kum hnih karah hin tlanglawng lam lei zohkhenhtu rian a ṭuan i cu zong cu a hlawhtling hoi lo. Cu hnuah upadi sianginn leiah kai aa tim nain an rak hnon. Cudihnuin insurance zuarzamhnak lei company ah a ṭuan i a tluang hoi lo. Kumhlei kua a ti ah fanu a ngei i pa dirhmun a rak phan. Kum kul a tlin sin in a nupi nih an fanute he an rak chuahtak. Rawldawr fa phun ah rawl chuang le kheng ṭawltu rian a ṭuan. A fanu kidnap aa tim nain a tlamtlinh lo. A donghnak ah a nupi cu a lem khawh i a kir ṭhan. Kum sawmruk le kum nga a tlin tikah cun rianṭuan in aa dinh caan a phanh cang tikah aa rak i din. Rian in aa dinh caan a phak a nikhatnak ah a cozah nih dollar za le fang nga an rak pek. Cu tikah acozah nih mah le mah aa cawm kho lomi tiah an ka ruah tiah a ti. A tuahmi kip a hlawhtlin lo caah mah le mah thah tiang aa rak i tim bal. Nun hi ka caah zeihmanh san a tlai ti lo. Zei rian ka ṭuan hmanh ah ka hlawhtling kho hrimhrim lo a rak ti. Voikhat cu thingkung tangah a ṭhu i a thil tuah khawhmi pawl a ṭial hna. Zeidang nakin zeidah ka nun chungah ka tuah khawh lai timi kha a ṭial. Cu tikah cun a vun i fianmi cu thil a tuah cia cangmi nakin a tuah rih lomi thil dang an rak tam tuk timi kha a vun i fiang. Thil phunkhat midang nak ṭha deuh ka tuah khawh ding a um ko tiah a ti. Cucu zeitindah ka chumhchuan lai ti a si. Dollar sawmrit le fang sarih a cawi i a cozah nih check an pekmi letin cun arsa a cawk i amah thiamnak thawtnam hmang tein cun a kio. Mah cu a kiomi arsa cu Kentucky khua i an innpa hna sin kepa aa chok i a rak zuar hna. Kum sawmruk le kum nga ah mahte thah a rak i timmi Colonel Sanders cu kum sawmriat le kum riat ah Kentucky Fried Chicken KFC a tuahmi ruangah mirum billionaire ah ai chuah. A hlawhtlin hlan rian a rak donghka ahhin a thil eidin tuahmi recipe pawl cu voi thongkhat le voi kua kheng te bak cohlanpiak duh loin an rak hnonpiak. Zeitluk sivang le beidong ding khi dah a si cang. Natein cu hlawhchomnak le vanchiatnak karlak chungin hnabeidong leiin ilak kha a duh nemam lo. Lungdong lo tein a tuah chih ve lengmang tikah cun a dong matoi ah cun hlawhtlinnak a hmuh. KFC cu a hung lar, a vung ṭhangcho chin lengmang i hmunka dangdang ah a karh chin lengmang. A company cu dollar million hnih in a rak zuar i anih tu cu biachimnak nawl ngeitu rian ah ṭuanvo latu ah an khan i

Kumthong ka zakua sawmriat amah kum sawmkua a tia pneumonia ruangah Colonel Harlan Sanders cu a nunnak a rak liam. A nun a liam hnu kum sawmthum le kum riat a rauh hnu zongah KFC cu hmun thong kul le thong thum ah dawr in an tuah i ramza le hleikua tiangah an zamh i an zuar cang. A kan cawnpiakmi cu zei bantuk thil hmanh siseh i thawk dingin a tlai tuk cang ti a um lo. A biapi bikmi cu lungput ning tu kha a rak si deuh. Zeitluk i a harsami thil a si ko zongah kan lung donghter ding a rak si lo ti kha a si. Hi vawleicung kan nun lamtluan ah hin voi tampi cu hnon nautet le nehsawh thlanglamh kan tong cang ko men hna lai. Hnabei dong bak lo tein a tuah i aa zum lengmangmi nih hlawhtlinnak taktak timi cu an khen i an rak tinco zungzal timi cu sandar anun zong in hin fiang tein kan hmuhmi le a langmi cu a si. Vawleicung hi harsatnak nih a tlakbuat lomi minung hohmanh an um lo. Ruahchannak thar he aa zum ṭualmalmi a teimami paoh nih hlawhtlinnak cu an hmuh tawn. Hlawhtlinnak dingah na ngeihmi thazaang dihlak chuak in i zuam law lungdong lo tein tuah ko. A sunglawi le phundang tein tuah lengmang tu kha i zuam chin. Ngamhnak, ralṭhatnak lo cun upatnak le thangṭhatnak hmuh khawh a si lo. Cu upatnak le thangṭhatnak hmuh khawhnak dingah cun ka upa cang, ka tlai cang ti a um lo.